Se nagħtu ħarsa lejn il-vokabolarju marbut mas-sengħa tal-furnara u l-ħobża Maltija.
Ir-reġistru tal-ħobż, jiġifieri t-terminoloġija marbuta mal-għamil tal-ħobż, huwa qadim ħafna, imur lura sa sa n-nisel tal-ilsien Malti f'Malta. Għax jiġifieri kull meta nibdew naraw il-Maltin jitkellmu bil-Malti, dawn diġà kienu jagħmlu l-ħobż, sewwa anki elf sen ilu. Mela r-reġistru tal-ħobż huwa kollu jew kważi kollu qadim. Semitiku, jiġifieri. Għalhekk huwa ta' uġigħ ta' qalb għalina nies tal-età tiegħi ngħidu aħna li jaraw li f'ġenerazzjoni waħda minn missier għall-iben qed jintilef ħafna mill mit-terminoloġija u mis-sens ta' storja li kellna dari. Ħantikom eżempju ngħidu aħna jiena twilit f'dar illi minn barra ommi u missieri kien hemm ukoll in-nanna. Sewa li kienet għadha farfet, isa farfet hemm ħafna ħafna xogħol ġifieri u F'xi ħin kull jum, forsi barra l-Ħadd, konna xi ħadd irid imur jixtri l-ħobż, u nanna kienet tħares lejn l-alloġġ u tgħid, Għadu l-ħin, għax bħalissa jkun għadu qed jaħbes. Jien, ta' tifel sew li twilit f'dak l-ambjent, trabbejt f'dak l-ambjent, kelli sens ta' x'jiġifieri, għadu qed jaħbes jiġifieri għadu qiegħed jagħmel il-ħobża nejja fuq il-palun u jdaħħalek il-ħobża waħda waħda fuq il-qiegħa tal-forn u meta ilesti, ikun jibda jaħmi. Mela, fil-forn ikun hemmhekk jibda l-għaġġien. L-għaġġien għax qabel kollox kien isibu kelma, sewa, l-għaġġien jagħġen l-għaġina billi jitfa' l-ilma fuq it-tqiq u fuq il-ħmira, sewa. Jistenna l-magna biex tagħġen għax fi żmienha ma kinux jaħġnu b'saqajhom jew b'idejhom, insomma meta l-għaġina tkun magħġuna sewwa, ineħħi l-għaġina minn ġol-magna u jitfaħħa f'post ieħor jgħidulu l-mejjilla biex l-għaġina tissewwa. Issa fis-sewwa ħafna drabi ma jafux x'inhi n-nies illum, ma jafu l-kelma bl-Ingliż, jekk jafuha bl-Ingliż, jiġifieri mhijiex arkajka għadha għadha valida. Ngħidu l-proofing da tagħha. Mela l-għaġina tissewwa, meta tissewwa jkun hemm ħaddiem ieħor jgħidulu il-kebbieb li jaqbad biċċa biċċa minn din l-għaġina u jkebbibha forma ta' kobba, ballun. biex tiġi ħobża nejja. Jippostja dak il-ħobż nej fuq it-tilari wieħed fuq l-ieħor u meta jkun kebbeb l-għaġina kollha, jibda jaħbes, jiġifieri jitfa' l-għaġina nejja, il-ħobża nejja, fuq il-palun u jdaħħalha waħda waħda fuq il-qiegħa tal-forn. Issa din kienet l-ikbar biċċa xogħol għaliex inti trid ikollok is-sengħa tkun taf kif tiksi l-qiegħa tal-forn bil-ħobż u tbewwes waħda ma' oħra, xi fiha l-kelma tbewwisha, tmiss waħda mal-oħra, minn żewġ naħat biss, jiġifieri u mingħajr ma taħli l-ispazju li hemm fuq il-qiegħa, imma mingħajr ma tgħaffex kollox flimkien, biċċa xogħol kbira. Meta jlesti u jagħlaq il-bieba tal-ħadid, il-ħobż nej jibda jinħema, jibda jinħema bis-sħana tan-nar li tkun tqabbad mill-ħatab. Mhux injam, jgħidu dak, ħatab, jgħidulu. Meta jinħema wara xi siegħa, ħami, jiftaħ il-bieba tal-forn, joħroġ kollox minn hemmhekk, il-ħobż moħmi, lest, u n-nanna allura kienet tista' tmur dak il-ħin u tixtri l-ħobż. Kien hemm żmien meta l-Maltin indunaw ukoll li l-Ingliżi kienu jħobbu jieklu u jagħmlu s-sandwiches. u biex inkunu bħalhom għax aħna kulħadd fid-dinja jipprova jikkopja għal minn aqwa minnu. Ippruvaw il-funara jagħmlu wkoll ħobża għamla ta' kantun, speċi minn flok ta' ballun, u ehm, ipprinċipjaw dawn il-kontenituri rettangolari. Meta ħarsu lejhom il-Maltin, għax dak iż-żmien il-Malti kienu għadhom jaħsbu bil-Malti, kienu qalu kexxun, jisu dakux, ħobża tal-kexxun. U kien jagħmel ukoll il-ħobża tal-kexxun, il-furnar. Jiġifieri, ara kemm kliem, ngħidu aħna llum għada teżisti ftit xi ħobż pjuttost ġdid qed jgħidulu bebbuxu. Ngħidu aħna, hawn min jaf, jaf, jaf dil-kelma. Ma jimpurtax billi daħlet issa l-kelma baguette u ciabatta, speċi u panina, mela le, żvilupp. Imma tagħna jekk issa jkun ma ninsewx, ngħidu aħna kien hemm kelma komuni qabel ukoll hija Il-fettul, pereżempju, fettul hija ħobża fit-tul, sewwa mhux ma jgħidux fettul għax hija fit-tul, tiftel ehm, huwa verb li nsejnielu. Il-ftila tal-mużbieħ għalhekk jgħidulha ftila għax hija miftula, mibruma, meta tobrom xi ħaġa bejn subak jew bejn idejk, dak jiġi fettul, anki tgħid tal-fuħħar kien jaħdem bil-fettul ukoll, lum jgħidulu rope, pereżempju. Fettur dak, u meta jkollok ħobża ta' għalija bħalma għadek tara, forsi dik ta' Għawdex saret komuni, ma dak dar li kienet komuni u konu jgħidulha fettul dik ukoll. Dan hu kliem sabiħ, sew għaliex għandu inqered. Inqered il-forn Malti. Issa tinqered it-terminoloġija wkoll. Illum ħafna nies għadhom jagħmlu eh, jew jew jixtiequ jagħmlu l-ħobs id-dar. Sewwa. Dak ommi kellha kelma għal dik. Kienet, kienet pereżempju xi ħadd jgħid xtrajdaw il-kak, kak, mhux qaq, kak tal-għasel, bit-tali ħanut. U ommi kienet tgħidilhom le jiena ma nixtrix mill-ħwienet tad-djar, nixtri hawn waħda ħdejja tagħmilhom hi. Dak kienu mela kak tad-djar. Sewwa, home made, jiġifieri. Imma ommi ma kinitx tgħidilhom tad-djar għax, għax, L-Ingliż jgħidu homemade imma xejn instintivament kienet issib il-kelma Maltija f'ilsiena. Għaliex aħna għandna nitilfuh dad-diskors kollu?
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,